Bütin dünýä ýakymly salam. Men Çemenöre we Olga Çaryýewa bile bolup, birleşip sizi protesta çagyrjak. Geljekki protesta. Ýurduňyzyň gelejegi size wajyp bolsa, birleşiň, goşulyň, geliň. Ine biz ýene-de Olga Çaryýewa bolup, we-de zenanlar bolup, hem-de halkyň sesi bolup, hemmämiz bileje birleşip, şu protestleri ýola saljak bolup otyrys. Bu protestleriň nyşany, birinjiden, ýigrimi ýedinji oktýabr, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni. Ikinjidenem, syýasy tussaglara biziň goldawymyz öňküsindenem güýçlenendigini görkezjek we-de hökümetlerden Şeýle diktator hökümetlerden biz syýasy tussaglary, prostoý adamlary türmeden çykarmagyny talap etmek. Sag boluň. Olga. Salam watandaşlar, salam mähriban ildeşler. Hawa bu gün ine Çemen bilen bile duşmaly etdik, gürleşdik. Hemem geçiriljek gelejekdäki şu oktýabr aýynyň içinde geçiriljek iki sany proteste sizi çagyrmak isleýäs. Protestleriň birinjisi Nýu-Ýorkda OON-yň, ýaňky Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňünde on dördünji oktýabrda. Kolumbus güne gabat gelýär. Ikinji protest hem Waşington, DC-de

Şo ýerde-de görüşeris. Protestleriň mazmuny bilen protest bolup durka ýa-da gutarandan soň biz YouTube kanallarymyza goýarys, paýlaşarys. Indi şo ýerde-de tanşyp bilersiňiz. Kim uzakdan synlamak isleýän bolsa, başga döwletlerde ýerleşýänler, ýaşaýanlar YouTube kanalyň üsti bilen görüp bilerler. Ine şuny aýdaýyn diýdim, Çemen dowam edip bilersiň. Hawa, sag bol, Olga. Men şu ýerde birnämäni goşjakdym. Biz hemişe bilelikde şu işleri edip ýördük, dowamam edip otyrys. Şeýle, men biraz başga bir işler bilen meşgullandym, ýöne olam biziň ýurdumyza degişli işlerdi. Şonuň üçin o zatlary men şu wagt açyp oturjak däl, ýöne edilen iş kän. Aýtjak zadym şu ýerde, indi bir aýyň içinde şeýle birnäçe wakalary gördüm. Başga toparlar, towuk-ketegiň toparlary hüjüm edip durlar size henizem. Iň başynda biziň toparlarymyz bile çykypdy. Türkmen Ebidjämsi we Halkyň sesi hereketi. Biz bile çykypdyk, biz bile şu ugruna gidipdik, bile-de şu işleri edipdik. Şonda halk biz bilen boldy, biz bilen göreşdi, biz halky daşy birleşdirdik, biz başga aktiwistlerem birleşdirdik ýanymyza getirip. Ýöne weli biziň işimiz biraz kynçylyk gördi, böwetlik gördi. Nämeden? Sebäbi başga towuk ketegiň DTP toparyň ýa-da başgalaryň iki sany žurnaşlýuha bar, birem däl, indi iki boldy olar. Difamasiýa maglumatlary ýaýradyp, bir topar kirli işleri edip, esasam siziň toparyňyza garşy iş edip otyrlar. Men indi ine şu ýerde öz sesimi size goldaw bermek üçin görkezjek. Birinjiden-ä ine düýnküde men ýigrimi altynjy sentýabrda şolaň ikisiniň oturan näme programmasyny gördüm. programmalarynda oturan ýerinde Soýunowa garşy bir topar hapa difamasiýa zatlary aýdyp otyrlar. Ýalan zatlary öz-özünden çykaryp, özem gyzyny ulanyp otyrlar. Bi jenaýat işi birinjidena. Žurnaşluhalar, siz şu zatlary bilmeýän bolsaňyz, häzirden bilip goýuň, bi jenaýat işi. Sizde subutnama bar bolsa, Açyp görkeziň. Subutnama bar bolsa, hökümete baryp şo subutnamany eltiň. Şu wagyt siz prosta tak hapa, kirli, özüňize degişli maglumatlary ýaýradyp otyrsyňyz. Žoltaýa pressa diýilýär siz ýalylara, siz ýaly žurnaşlýuhalara. Bira Çehiýada oturany, Kanadadan çykan gedaý biri, Assenizator porsap oturan ikinçisem ine şu şwetsada oturan. Men indi hazir açyk şoňada garşy şu sözleri aýtjak sebäbi ýaşulular bize gara bir topar iş etdiler. Iki meniň ýenede birje goşjak zadym siziň toparyňyza men aýratyn sagbolsun aýtjak Olga sebäbi siziň toparyňyzda gaty kän erkekler bar. Sag bolsun. Hakyky erkekler ine şu Halkyň sesi hereketinde. Esasam Ahalteke we Temmyrat. Size aýratyn sag bolsun. Gelip siz diňe meni däl hemme aýallary goradyňyz. Ine şu şuňa erkeklik diýilýär. Hökümediň MHM milli heleýler maçlarynyň toparyndan bir adyna itiň nesli goňur kofesi diýen biri gelip Bir topar öz ejesiniň emjegi, öz ejesiniň jelepligi hakynda aýdyp otyrdy. Döküp otyrdy bir topar hapany. Ine, häzir men aýdyp otyryn. Özüňiz gyrnak, siziň ejeňizem gyrnak, Serdaryňam, Berdimuhamedow Gurbangulynyňam ejesem gyrnak. Näme üçin? Sebäbi siz birinjiden nirdäki ýok orslaryň gyrnaklary, Ikinjidenem, mhamalar siziň özüňizem gyrnak. Biz-ä ýurtlarda, bu ýerlerde biz azat gezip ýörüs. Erkin gezip ýörüs, erkin hereketler edip ýörüs. Etjegimizi edýäs, gitjegimize gidýäs, goýjagymyzy goýýas. Sizden sorap oturamyza, kim näme geýdi, kim näme goýdy. Spesialno geýenem, spesialno size sögünýenem. Ine, şu meň aýtjak zatlarym. Başga men goşup oturmaýyn şu wagt, ýöne Olga we Halkyň sesi Biziň Türkmeniýa Obýedinýaýmysyň we meniň liçno, şahsy, goldawym siziňki. Protestlara geliň, ýigrimi sekizinji oktýabr bolýa protestlar, tak şto iki ilçihanaň öňüne bararys we bu ýerde diňe Garaşsyzlyk günüň nobaty däl-de, şu ýerde biz syýasy tussaglaryňam haklaryny, hukuklaryny talap ederis. Sag boluň.
Ha onda watandaşlar Nýu Ýorkdaky geçiriljek protest ýene bir sapar gaýtalaýyn on dördünji oktýabrda sagat göni iki, günortan bolýar ikide Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňüne geliň. Isläniňiz bar bolsa eliňiz degýän bolsa sebäbi ol boş güne düşýär Amerikada praznik ýaňky baýramçylyk Kolumbus güni ýigrimi sekizinji oktýabrda Waşington, DC, o ýerde ähli posolstwalaryň ýaňky ýerleşýän ýeri, ähli döwletleriň posolstwalary ýerleşýär. Türkiýe, Türkiýe posolstwasynyň öňünde, birem Türkmenistanyň posolstwasynyň öňünde, ikisiniň arasy gaty uzak däl. Sagat iki. Şol ýerde ilki Türkiýe posolstwosynyň öňüne gelersiňiz. Gelip bileniňiz, ondan soň bile türkmen posolstwosyna tarap ýöräris. O ýerde-de protest geçirmekçi. Hem-ä Türkmenistanyň ilkinji respublika bolup döredilen güni ýigrimi ýedinji oktýabr bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýyl. Näme üçin türkmen uzurpatorlar ony öz bähbitleri öz bähbitleri üçin ýigrimi ýedinji sentýabra geçirdiler. Näme üçin islän senelerini, islän baýramçylyklaryny özleriniň klanlaryny, özleriniň maşgala çlenleriniň, maşgala agzalarynyň doglan günlerini belläp, şoňa göräräk seneleri üýtgedýärler? Öňki Nyýazow öz ejesiniň atlaryna çenli, kakasynyň atlaryna çenli, mekdeplere çenli, köçelere çenli ähli ýerleri üýtgedip çykdy. Günüň, aýyň atlaryna çenli üýtgedip, Gurbansoltan eje ýene bir zat, Türkmenbaşy aýy, ýene, ýene gör, Şular ýaly edip hemme zatlary üýtgedip bulam-bujar edip taşlady. Näme bul zatlar Türkmenistanyň umumy konstitusiýasy ýa-da Türkmenistan döwleti siz üçin oýunjakmy? Ony islän senesini beýläk, eýläk süýşürip ýörer ýaly. Näme üçin biz Waşingtonda we Nýu-Ýorkda protest etmekçi? Birinjiden-ä ýaňky aýdyşym ýaly baýramçylyklary üýtgedýäler. ýigrimi ýedinji oktýabrdaky Garaşsyzlyk baýramçylygyny baýramyny ýigrimi ýedinji sentýabra geçirdiler. Ine, bula birinji, ikinjidenem ýaňky syýasy tussaglar barada, şulary boşatmaklary barada bigünä oturan adamlar hiç bir iş etmedik, ýa bir ellerine ýarag alyp bir söweşe çagyrmadyk Ýa bir seň ejeň bajyň diýip meselem mine Merdan Muhammedow ekranda heý bir gördüňizmi dört bäş ýyllap çykyş edip geldi biriňiziň ejeňize ýa biriňiziň bajyňyza ýetdimi dilini hapaladymy ýok elbetde gaty medeniýetli oglandy. Ine şulary bigünä saklap otyrsyňyz ine şol sebäplerem şol sebäpdenem ähli eli bar adamlaryň ady tutuljakdyr şo protestde kimiň eli bar bolsa şu adam ogurlykda buňa näme diýilýä human trafficking diýilýä şu zatlarda eli bar adamlaryň ady tutuljakdyr birin birin şo protestde eger şol bigünä adamlary goýbermeseňiz bütin dünýä bütin dünýä ýaltanman bütin dünýä jar ederis. Şul adamlaryň şular ýaly işlerde eli bar diýip, birin-birin aýdyp bereris. Ine bu indi birinji, birinji däl indi ikinji sapar bolýar. Syýasy tussaglar barada birinji sapar ine Çemen öre etdi, Waşington DCde, ikinji saparam ine ýene-de bile geçirmekçi, şony maslahat edýäs häzir. On dördünji oktýabr we ýigrimi sekizinji oktýabr ikisem sagat iki, günortan ikide. Sag bol Olga, onda biz ýene-de gaýtalaly.
New Yorkda sagat ikide on dördünji oktýabrda OONyň öňünde, Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde. Ýigrimi sekizinji oktýabr Waşingtonda sagat ikide. Ikisem birinji güne düşýä. Ýene-de bir kiçjik goşjak zadym, Atlary daşada gitmek gitmek gerek däl Olga atlaryny birinji iň birinji atlar ol tohumyň ady ikinji Raşid Miredow üçünjem Wepa Hajyýew şolar hemme hemme ýerde goşulyp oturan onuň güjükleri Maksat Saparmyradow hemişe bardy Maksat Saparmyradow Wepa Hajyýewiň nastawnygy hemişe bunu bilýedik ýenede bir at Döwran Orazgylyjow Ol hemişe Türkiýede bolan, Türkmenistanda bolan, Ata Watan kanalyny alyp baran, hemme ýerde sokulan zat edilen, birinjem ogurlanan adam, oglan, ýigit, oň ady Omurzak Omarkulyýew. Ana şolar şondan başlap, şolar şeýle şu işleri haçandan bäri edip barşy. Biziňem ikimiziň şu herekede girenimiziň sebäbi Omurzak Omarkulyýewi iki müň on sekizde ogurlandy, şonda biz açyk Aktiw hereketimizi başlapdyk. Hawa. Ondan öň biz prosta açyk çykyş edýärdik, ýöne biz hiç herekede goşulmaýardyk. Ine indi siz, hökümet, biziň hemmämizi birleşdirdiňiz, daže siziň güjükleriňizem, itiň goňur nesli diýen haramzadalaram birleşdirdiler. Tak şto, dowam herekediňize dowam, biz birleşip, biz sizi döweris bir gün. Nesip.
Ýene biri bar, oňam adynam soň öwreneris, aýdarys, meniň häzir ýadymda ýok. Türkiýe Respublikasyna baryp, liçno özi ogurlap alyp gaýdan Merdan Muhammedowy. Ine, oň adynam men öwrenerin, Kärizow öz kanalynda aýdypdy. Şonuň adyny öwrenerin, onam ýazyp alaryn. Öwrenem, hoş sag boluň. Protestimize geliň hökman, halk size şu hereketleri gerek bolsa gelip öz goldawyňyzy beriň. Sebäbi Biz ederis, biz zenanlar goşularys, birleşeris, biz zenanlar hemişe ederis işlerimizi, ýöne siz goşulmasaňyz bi işler hiç ýere ýetmez. Goşulyň, geliň, daže başga toparlaram özüni güýçli görkezýän ýa-da ýene bir zat edýän toparlar geljek diýse gelsinler görkezsinler olaryň nähili birleşip biljekdigini. Ine ýigrimi sekizinji oktýabr we on dördünji oktýabr, on dördünji oktýabr Nýu-Ýorkuň öňünde ikide, Ýigrimi sekizinji oktýabr, Waşingtonyň ilçihanaň Türkmenistan we türk ilçihanaň öňünde ikide. Geliň. Hawa, ondaňam kimde baýdak bar bolsa, türkmen baýdagy bar bolsa hökman alyp geliň. Sebäbi bu bir wajyp bir signal. Halk üçin oturan, ýaňky posolstwaň içindäki oturanlar üçin hem Türkiýäň içindäki, posolstwaň içindäki oturanlar üçinem, türkmenistanlylar üçinem, köçeden barýanlar üçinem hökman bir wajyp bir signal, baýdaklar hökman bolaýmaly. Ine şonam bir aýdaýyn diýdim. Kimde baýdak bar bolsa alyp gelsinler. Mende bar men getirerin özümkimem. Boldy. Sag boluň. Sag boluň. Sag aman oturyň. Bismol. Thank you.
Have a good one. Bye bye.